Kyra Health Boutique Pharmacy and Clinic hi kambela BP ku kunguhata mindyangu xikambelo xa HIV ku yimbisa va xinuna na ku tlhogomela swilondza hi nga heleli kwalani hi ku endlela medical fitness test vitamin BCO secure removal implant removal ear syringe antenatal care hi pfula hi musumbunuku ku fika ra vuntlhanu awara ya nhungu ni mixo ku fikela awara ya tsevu ni majambu hi mugqivela sonta na tiholideyi hi pfula hi awara ya nhungu ni mixo ku fikela hi awara ya nharhu ni ndzenga vhakachela famasi kumbe tliliniki ya hina eka shop number 4 randzu bakery complex eka mudavula wa hi bela riqingho eka nambara 068 122 6699 kumbe 082 500 4781 wa rhumela na email eka email address ya info at cairahealth co za kumbe u vhakela website ya hina eka www cairahealth co za caira health boutique pharmacy and clinic your health first muyingiseri nkarhi lowu a wu rindzerile wu fikile g1 sole makamu channel yi ku tisela nongonoko wa maxangu ya mujolo tiphine

Themchest Computing and CCTV Installation vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming, ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani, tihlanganise na hina eka nambara 073

hi le ka jiwa nsoli makamu channel mi ri na wa n'wina the one and only jiwa nsoli makamu ka channel leyi nga number one eka misava hinkwayo hi ku mi tisela vunyanyuri bya xiyimo xa le henhla eka social media Uh, madyambyini ya siku ra namuntlha hi le ka nongonoko wa maxangu ya mijolo laha hisaka emahlweni ti-episode ta sesi manyunyu va hi hlamusela ti-problem ta vona leti va nga hlangana na tona kwala aka timhaka ta vona ta mijolo A hi voneni ku emadambyini ya siku ra namuntlha va ya hi tela na yini. Lexi nga ni hlamarisa loko ni fika laya ka yindlu leyi a hi tlela ka yona ku hakahaku swi swa vun'anga ku na yini ende mina swi leswiya na chava hi vu mina ku ri loko ni nghena ni vhinoma nkarhi lowu nga hundza kumbexani ka ti-episode leti nga hundza ta sis manyunyu um a va gcini laya va nga hi hlamusela timhaka ta ku um va kumi xigubunyana xa two liter lexi a xi tikomba nga ku xi na muqombhoti eh laha andzeni ka xona so va sungula ku onhakeriwa hi siku ku vona boyfriend ya muqombhoti a va yi lavi a hi tweni ku kusuka laha ku yi ku humelela yini so loko a ta vuya na two liter leyi a fika a yi veka frijini a yi veka frijini ngungumela ni ya ni ya khoma two liter liya a ni swi languteki nga ku mitombhoti so ni languta two liter liya ni yi khoma mara ni nga pfuli tlhe ni pfala se na kwata phela a hi yeneni boti luya loko a humanyana i ri i ya reka gwayi kahle kahle ku ni hleka yini kwala mi munhu wo dzaha nonwa a ni n'wi lavi and the west party i nwa mitombhoti a ni swi tivi ku phela ku va ri ku na cancel va ri castle milk stout a botile loko a vuya me ni fika ni hluvuka se ni kwata wena i nwa muqombhoti a ku i yini sweswo ni ku byala lebya bya xichangani byo ndlhu mavoko a ngo hi byi vone ku yi no frijini a ngo a hi byona a ni nga pfumeli boti hi holova a ku mi nge ni tshikisi leswi nga kuma ni khe ni swi dya na ni hlata Loko ve why i decide ku ni tshika hi mhaka sweswo ni tshiki a hi holova loko se ni fanele ni vuya sa ku nga ha ri swona phela ni vuya kaya buti loko a fona wa caciwa a fona wa caciwa a fona wa caciwa buti a gina swi vona ku la se no ti fostelela la se siku rin'wanyana ni va broke a ni swi tiva ku i vuyini loko ni va buroko ni swi hleketa ku a laya mali yi kona swi nge endleki loko ni vuya ni vuya ni nga ri na sente ni n'wi fonela kambe wa vuya o e ke ya vuya ka ni hleketa ku jika o lomba mali no bye munghana un'wanyana wa mina u mi mali ni hava ene mhani swi tolovelanga ku lomba mali ka munhu un'wana na un'wana ni ku hi ku loyi i ri i hava mali ni tlisa ku yini se mi ni ya holovisa boti luya why wu yi nga la ku chela mali o mi ni nge cheli mali a ni wa swi ta ku a ni tshama ni ku chelela mali loko i ta sungula ku holovisa botile se mina n'wi holovisa botile ya ku na mi se ni le ku laveni ka mali ende botile a nge le ku ndleni ka swona ende emiehleketweni ya mina ya ku ri ku loko botile o ni nyika mali mi ni ngeyi boti hi ve hi va hi hambanyisi sweswo a ta ta ni whatsappa siku rin'wanyana loko a ni whatsappa ni rhekhoda kunene se ni n'wi hlamuseta hi ta ku biha ka yena na leswi mi ni nga hlanganisa swona na yena ni ku a ah, ma ni nga ku vonangi kahle mi ni bayizise hi malayiti ni twi nga ku i munhu nyana wo antswa pheme loko ta ni hlamula laha movheni ku hi wena mhani nga swi tivi a ni vona munhu un'wana wo hambana na luya ni nga n'wi vona a tshukisiwe hi malayiti a mi ni twi nga ku swa ndzi ve hi swi tsema kwala boti i ti vavisekerini fambi ya lava lavo fambelana na wena boti hi ve hi va hi hambanise sweswi Endzhaku ka loko swi ta va swi herile leswiya va nga hlangana na swona swa ti-problem ta vona ta le vukatini a va vuyangi va tshama hi mavoko hi mhaka ka swi tikomba nga ku vukati va byi lava hi mbilu na moya hambileswi a va nga swi veki straight va vuyi va tlhavela mahlweni va ya va ya tikumela yin'wanyani ndoda um ni vula ku a ko va dzovo hi ku a va tshikiwile hala kun'wanyana a hi swi twisiseni kwalano mara mo hi twa ku kusuka laya va yi va ya hlangana na mani kwihi. um tshame ni hlangana na boto un'wanyana boti loyi u huma hala sayiti ra vo elimal boti loyi a hi hlangani kerekini ku ri nkosini hala ka magona a boti waloye swi swa ku a ni languta swi tikomba ku ha loyi u vone ntombi kasi boti luya laya a ku ri na nsati wa yena se loko hi khe hi vulavula mi ku na van'wanyana ni nga va tolovela swinene kwala ni tolovele ku haha se mi ni le ku buleni boti luya ku a boti luya manangutele ma yena a i tikomba a lava xo lava a tihaleni se nsati wa boti luya hi loko a vuya ku a ta loko a ta se lava va swi ti kota ni pfalapfala njhani vo tirha ro e tate wa n'wi vona loyi i sati wa boti boti lava a va yimbi kwala wa n'wi vona i mbali na ringi loko se ni ku i swi vuya ku hayi lavi hi ndlela yin'wana va le ku ringeteni ka ku ni hlamuseta ku hayi boti luya i na nsati kosi wu hela hi hangalaka hi nga ha vonanangi vele so boti luya ivi a lava tinambara ta mina ka mfana un'wanyana a tikuma loko a lava tinambara a tikuma na whatsapp-iwa namadyambu a ku ri sunday hi mihi loyi a hi ri swin'we nkosini tinambara ta mihi tikuma kwihi u ni kombele ka mfana un'wanyana mara swi tekini ku a ni nyika a te u lava ku rhanga a twa wena ku wa n'wi pfumelela ku a ni nyika na ni ku a ku e okay so boti lweyi a hi burini a hi bula se mi ni nga ha n'wi tsakeli ku ni vona ku i na nsati ene nsati oye i n'wi barise na ring swi nge ku ri mi mihleketo na mina ku na ku loko munhu o ze n'wi barisa ring mi ni twi nga ku a i n'wi lava ngopfu no ha wena nsati o hi nge swi twisisi ku ri a hi nge swi twisisi mara sweswi ni ku nyika mpfumelelo ni tlhe ni xava airtime ya ku i fonela hahani wa wena i va vutisa ku ku famba yini ka mina na nhwanyani luya okay xava xava timinetse ni fonela hahani a ni mi fambe kahle ni fambe kahle n'wana boti we sele njhani sele kahle um ni foneriwa hi munhu wa so so so so va ngo e ni tolovele ku i boti wa mina okay un'wa boti laha ku nga vulavuleki jajai vukati sesi luya nga n'wi vona laha i nsati wa yena mara ku ri ku le ku lwiweni sesi luya se o va ku fositeleni ku ri sesi loyi i languteka i ti-giant so a tlhela va na malebvu se ni ngo evo um mm, sengani phela sesi luya i tikomba tini loko ni n'wi bixitina i ta ni dlaya musi vo a nge ku dlayi a va ha ri ku n'wi laveni na le mutini a nge ngheni laha mutini okay a ku lava ku va na festival giyani mina munhu wo rhandza swa minyonyo ya hi saturday ya ko leyi landzelaka a ku ri na festival mina a mina ku ya ka festival a ni tivi ku n'wina mi swi twisa ku yini mara ni twa nga ku kun'wanyana u nga za u hleketa ku vo va ku hembeni leswi va swi vulaka hi mhaka leswi va hlamuserisaka hi swona ni vula ku pace ya vona mara a hi ngheneni a makete ta vuya hi yisa nongonoko wa hina wa maxangu ya mijolo emahlweni nongonoko wa maxangu ya mujolo wo ta ya emahlweni kwala ka g1 solo makamu channel tshamisa xisweswe wena muyingiseri mavunwa bulelo ra varhandzaneri ku bya manyoro ya rirhandzu ahe i oscar makamba u langusele chanele ya g1 sole makamba i xitimela lexo tshamisa mhani kati na nyamuti papa ve se xi xava hi vuyisa xisweswo emavhengeleni no yisa emahlweni nongonoko wa maxangu ya mujolo hi vuyile emavhengeleni eh, wa vumune wa kahle wa ti-6 ta may 2021 eh, kha hi mi tsundzuxa ku ri hi saturday ya ti-8 teti ya ku ka tona eh, ta may hi ta va hi ri le ka xikundu leyi ku ta va ku ri na festival yin'wanyana yi kulukumba ngopfu Tanani mi ta hi sapota mi sapota na tinqambi ta n'wina tin'wanyana leti nga ta va ti nga ri ti ri kona le hambi ku nga ri ngopfungopfu hina a hi tweni sesi manyunyu va hi yisela nongonoko emahlweni so ah no ah ni vo i ta vuya tate u tirhela kun'wana la vo rustenburg se i nga chavi wena tano kwalano i ta lovoriwa i tlhe yi cata a mucato mucato na wu lava tshama vhiki ro hela se hi le vulavuleni na buti a ngo ni ta vuya hi ta vulavula hinkwaswo okay loko ku saturday a ni hlantswahlantswini laha xikarhi ka vhiki ni lunghisela swi ya ka festival ni tshame kun'wana ka munghana wa mina a ah, hambiloko se ku ba nkarhi wa festival mina a ah, mi ni vona ingaku ni nge heyi nkarhi lowu hi twana ni ku hi fambi wona o oh, a wo hayi no mhana hayi o oh, hayi mina ni hleketa ku ya le ka munhu luya ni nga mi hlamuseta ku ni n'wi kumile a a redzi loko ku ri ku hi hlekete sweswo ti fambeli na hina hi ta famba ende boto leri loko i khe yi vulavula xikarhi ka vhiki vhele mina u n'wi hlamusa ti manjivi loko hi hlangana ku byele ku mina munhu wa njhani ni munhu wo rhandza ngopfu swilo swa muxaka muni se boto leyi a swi twisisa loko n'wi hlamusela ku ha ni tala ku ya ka festival boto leyi ku a ku na problem i famba swi vula ku loko i vuya ka festival i ta ve i vuyela kwihi ka hina ni va festival ku va ku ri busy ka ciniwa ku ndliwa yini ni ta va ni nga tekangi bag ni ta rhanga ni ya kaya okay xap a mino loko ni tshamini boti luya i te loko ni ta lava ku ta nkarhi wolowo ni nga ta lava ku ta hi wona ni n'wi byela a ta kota ku chela mali nkarhi wa kona ni ri hona swa tiakhawunti ivi ko ba one ko two mina ni ya kaya ni ya ku hlambeni fika kaya no hlamba ni hlamba ni jika ni vuya ni vuya laha patwini laha ka munghana wa mina hi le xitichini ni hume pha ni n'wi byelanga munhu luya ku ni le ku teni ni n'wi bela ti-call back a nga zangi a hlwela na yena a fona ni ku a mi ni hleketa ku ta a ngo a yi le ngeto ya kona ni ku a ya na hayi okay wo ni ku transfera mali botolo ya transfera two hundred hleketa ku a ku ya ka vona ko va kule two hundred leyi hi leya ku ni ta hatla ni nyanyuka ku a vhele ni ya kona ni khandziya loko ni fika giyani a ku ri five ni ya tithekisini ni fika ni khandziya thekisi ya ko ya hlwela ku tala ya ku yi ri yimela vanhu u ye thekisi yi tifambela loko yi famba kasi sayiti ra hala ku hava network ya oracom loko ni ku e network a na ha n'wi kumi foni ya mina a yi pfumeli ni tshame na seswin'wana seswi luya wa swi vona ku leyi nga ku yi le ku kaka yini leyi a ngo i sesi moya kwihi mi ya kun'wana hala a ngo swi ti kombi nga ku mi le ku foneni na yi le ku ndleni o network a yi khomi hala hi leyi foni ya mina mina chika ka xitichi lexi landzelaka n'wi foneli u n'wi byela ku u le ku teni u fona kasi boti loyi a ri mucatwini a ku cata boti wa yena a ngo hayi a khandziye a ya chika xikolweni xe le kwini kwini okay famba ni tidangisela ka sesi luya sesi luya a chika ku hayi famba kahle hlayiseka famba se a ri perini loko ni ya fika le fika ni chika fika ni chika na halahala ni voni munhu se ni ya ku hi kwala ni khoma foni foni yi ha network ku ri zona salela ro yima ende tiko leri tiko leri ra ku ri na vanhu valava va ku haha ku ri va phungela phungela nyana vafana va kona sa ni swi tiku ni fane ni ya kwihi loko ni ku yini va vana vambirhi va nga ku teni xi xi nyami phela se ni yo twa un'wanyana ku hayi tela ni tlhelo ra haleni a vi lo dya papata koti loyi a fika kwani haga a tikhomela handbag hi famba hi ya le mucatwini a fika a lela ku hayi mhini ta va ni nga ha ri kona nga ku endla swa swa swa vuntsumi ku ya hi famba hi ya kaya ku ya kaya mhini ku a ah, lowu ni yisa kaya swi nge no sesi loyi mpela leswi a nga vula ku ha ah, swi swi complicated a nga hembi fika hi nghena ka vona hi nghena ka vona gongo ni ta ku na yindlu yin'wanyana yikulukumba ndzeni ku va na hi ti nga hala handle fika gongonda gongonda uyiswa dining room ku na mhana yena vanhu lava fika va ni xeweta u fikeni sesi ni fikile mi njhani fikeni swi helela kwala na va ha vulangi nchumu mhani lavaya ye u humile teka foni n'wi baza n'wi baza a va a ta loko a ta a fika ku a ni teka a vona ku vo ku yi karhele a hi fambi u ya wisa lexi nga ni hlamarisa loko ni fika laya ka yindlu leyi a hi tlela ka yona u hakaha ku swi swa vun'anga ku na yini ende mina swilo leswi ya na chava hi vumina ku ri ni loko ni nghena ni vinoma batiri yangu i nga chavi nga chavi i rhumu ya weleyi na a ngo hayi a ya mina i ya ndzisa ni ya mina se we i tlela kwalayo angwalo se wa mi i ni tisa laha phela mina chava swi vula ku we i nge humi laha mina we hi fanele hi tshama kwala mhani a ta famba ni lumiwa hi swilo a nga wa ku haxo luma munhu laha ko va yindlu njhe na swi swa yena okay a hi vuye ni tshama nyana masiku kwalaya loko se ni fanele ni vuya kaya mutini luya ku vuye ku humelela nkosi laha mutini luya va ku ha i nga fambi a fambi ee loko ta va ku humelele nkosi ku vuye ku vhele ku tanyana maxaka loko ta maxaka ah, kasi maxaka lamaya man'wanyana ma vitaneriwe mina laya nghensiwa ndlwini a swi khe ku dyani ku tele tshamiwa ku tatiwa masofa se mi ni tshami na nuna hi vambirhi xewetiwa se se huma kwihi ni hlamuseta ku a mina ni huma ka xihosana huma ka xihosana eya hi xoho ku i tile hi mhaka ku wa n'wi rhandza eya wa n'wi vona ku a nga na movha mosi wa na n'wi vona i nga n'wi jikeli i ya lava lava timovha ku fana na loyi a ri laha n'wana wa hina a ri na sati i a ya lovola i ndle yini no tshemba ku n'wina mi nga ku voneni ka nongonoko lowu ma va twa ku va vulavula hi yini handle ku va twisiseni kahle like pace ya vona ya ni ya ni bayizisanyana yi gcina ni nga ha swi twisisi ku a va fiki kwihi mara lexi ni hlamarisaka hi laha va nge tirhi hi nkarhi wa kona va nga ri na akhawunti a va nga ri na ka ku va nga hoxeliwa kona mali so a ni twa nga ku a va fanele va hi clarify nyana ku ri loko se va va hoxeliwa mali liya ya ku va ta le a va hoxeliwi ka akhawunti ya mani a no kaneta va ri no vula ku a swi ta va swi ri na nkoka tanihileswi vona va nga hlamusela ku a va nga ri na akhawunti then xin'wanyana i timhaka letiya ta ku eh va va hlangana na swa vun'anga va ku swilo leswiya vona va swi chava na mina chava mara a ni swi twisisi ku vanhu va va va kha va chava yini mhaka ya ku swi fana na ku muku xi ni rhandzana na chomi ni rhandzana na mufundhisi un'wanyana u veke tibibele laha ka yena ni twa ni chava ni vula mi twa mi chava yini kahle kahle mi nga khomenta laha hansi mi hi byela ku n'wina mi chavaku loko vanhu va ri na swilo swa vun'anga mi va mi kha mi chavisiwa yini sa va sungula ku se na laya layiwana layiwa ku e loko yi n'wi lava tshama na yena leswi nge te tani wa swi tiva ku a nga tirheli kona laha kaya i tirhelaku yini loko i nga ri na probleme na n'wana wa ya i ya teka na ti-remove ha swi tiva ku vanhu va masiku lawa mi rhandzela ku tshama na vavanuna van'wina kusuhani i ya i ya tshama na yena n'wana i ta dyondza kwele xikolo loko ve hi laha swa vukati i ta ti ta tshama kwana a hi mbilu no ha kwala ni ngo jahisiwa sweswi ko va na yini na njhangi no hayi sweswo swi la rhangini va hlamuseta kaya u nga ha loko i va hlamusetini kaya a hi problem hina laha lovola hi tshami na n'wana wa vanhu mahala masiku lama ku tshama na n'wana wa vanhu mahala swa karhata e ku lovoriwa a mali na yi lava mi hambi no ka ni nga tshami ntsena mali ka va vadyini ene ve nge yi landzi ha ku ri se ni va na mihleketo yo tala kahlekahle ni fanele ni ndlisa ku yini kwala hayi mara ni nge ni nge jayeleli swilo famba ni ya kaya ni ya kaya ku fanele ku lahliwa phela ewa tlhanu wa kona ya kosi ni fika ni tirha tirha a ku vhe ku va sikhiza loko a nga weli ne le hansi na makoti wa kona se loko na ha ri le nkosini ku tima xaka maka va sesi luya na vakokwani wa yena se loko na ha yimile lava ni nge te hahani se va ni khwenuta tate tata vona loko ni ku ini kuma ku boti luya va yime kokwani hi le xindlelanini so na kokwani lavaya hi le ku mangisaneni ka swo mangisana laya a ku hisa siku leri no bohana mi loko ni kwata ni zini a ni veketeli loko a hundzuluka a kuma ku ya sese ha laha se ri boha ni ri ta dzinda a va a suka laha loko a suka laha se nampundzu a hi landze tafula ha laya ka vona nkosi a wu nga ri ka vona ku na ku fambiwa hi kun'wana hi le henhla ka tshava so ni ku tafula leriya tafula leri ri tshama mun'wini ra hisa ni ku tafula leriya ni ku hlokweni ni swi twa ku na mhini le ku tshweni mara hi ku ni kwatini se na famba ni fanele ni fika ni veka tafula ra ka vona ni hindza ni ya kaya ni ku tafula na ha chavi ni gonya tshabyani lexiya se na landziwa hi le ndzhaku ni fika leyi swi yo yini ni nga mi mangisana yini na kokwana wa wena a n'wi ha a ni lerisi swin'wana ku i lerisiwa yini hi mani ku we i nbyele ku wena na sesiluya Ku na nyimpi. Se ma hamanyisa na yini? Ha i mali yin'wanyana. Ku okay mi se swi nga famba. Xavelela buti luya loko a xavelela se yi endla endla na ti-calls yi fonela sesi luya a n'wi byela ku a mi se ni kume munhu ni nge he swi koti ku ya mahlweni na wena ivile wa swi tiva ku se a hi ri na tinyimpinyimpi a sesi luya kwata se yi fonela va mhana kona hala yi fonela va squeeze lava va swi tiku va ta ku yini phela a ni makoti va n'wi vonini wuntshwa wa ha ku fika phela ende wa tirhatirha a ni xavele luwa ntshami ivi no vuya ni ya kaya but luya loko me ni ta va ni vuye kaya a hi twanane ku hi june loko xikolo xi pfala me ni fanele ni ya leyi a tirhelaka kona loko na ha tshame hala kaya siku rin'wanyana ni fonela hi la hahani va ngo tate no ha no nghe ka facebook ya secha munhu wa so so so no ku ndleka yini vo yi le ku bithiweni hala hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa maxangu ya mijolo ho tshemba loko xikwembu xa ha swi rhandza mundzuku na madyambu hi ta va hi kha hi mi hetisela episode ya boto aroni ya ni pone ri ahlamile hi friday yaleyo ya ti-7 ta may 2021 hi 8 o'clock na madyambu hi ta va hi mi hetisela xitori xa But Aron ni kombela mi hlayiseka hinkwako la mi nga kona na mi rhandza swinene hi lo kiremisiwa ku ri loko hi hamba hi haxa hi faneke hi ku ha mi rhandza vayingiseri so mo hi swi vurisa sweswiya hi nga kumisa swona um xijumbani na mi rhandza ah, mina soli makamu hi busy studio n'we mi nga ta kayela swa n'wina Hi busy hi album ya Flora N'wa-Chauke. I'm sure vanhu vo tala ma ti vutisa ku Solly Makamu na Flora N'wa-Chauke va hlangana njhani. Hi hlangane kahle hi so, i Xikimu xa mina. Hi busy, n'wina mi nga ta ri kayela risimu ra kona, ri hisa swinene ngopfu. Ehm ni mi tshembisa leswaku a a mi nga tisoli hi album ya Flora N'wa-Chauke leyi nga ku teni ya lembe ra 2021 hi mhaka ku se va sayine na xitirayikara xintshwa ku nga mina.

ahe ahe ahe na milosa hi mina king tsonga ni yingisela channel ya g1 solomakamu